A Ruoth, wakwayo mondo Roho mari maler olor e kindwa ka, mondo ireswa, mondo iyaw chunywa wawinj wachni, mondo imiwa teko gi Roho mari mar maler, mondo iluokwa gi rembi, mondo iti e dendwa. Jok ma dwa chang ichang, Joka madwa loch imigi loch. Tigwedhwa tee wakwayo magi gi nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Uh, adwaro mna mondo waginene wach, walalre e wach Nyasaye to wachako kar ka Nikodemas ka aparo ni nende osesomnu wach mar Nyasaye oa e Yohana adek kowacho wach Nikodemas manobiro kuom Yesu gotieno Obiro kuom Yesu gotieno biro penjo. Penjo mare ne owacho, uh, owacho kama, dwarore mondo wasome kendo matin. Chieng' moro jafarisayo moro ma nyinge Nikodemo, mane jaduong' jo-Yahudi, nodhi ir Yesu gotieno, mowachone niya, Rabi, wang'eyo ni in japuonj moa ka Nyasaye, nikech onge ng'at ma nyalo timo honni mitimogi mak mana ka Nyasaye ni kode. To Yesu nodwoke niya, Adier, ah, adier, adier awach, awachoni ni ka ok ny- onyuoli ng'a, ng'ato ah, ah, onyuol ng'ato o- onyuol ng'a, ng'ato nyuol manyien to ok onyal neno Loch, Loch Nyasaye. Nikodemo nopenjo niya, to aparo ni ber mondo agonu agoya sigand Nikodemoni. Nikodemo ne en ja-Farisayo, to bedo ja-Farisayo nomiyo obedo ng'at ma ng'at ma oluor niwach ne nitie punishment Nitie gima ne itimoga ni ja-Farisayo ma nyisre nohero Yesu. Because nowachnigi, nowachnigi ni wa, ni Yesu, kik gidhi ir Yesu, kik giyie kuom Yesu. Ne otamgi. Emomiyo nobiro. Ing'eyo ni dhi ir Ajuoke. Ajuoga or dhi ka juoga ok en gima ber. Koro ine kanisa wa ni to kanisa wa ni ber kabisa. Inyalo bet abeta kanyo mteja nyaka chieng' mane itho. Lakini gima timre en kama, gima ne Yesu temo wacho ni Nikodemo, Bedo ng'at jatend kanisa ok miyi teko mar donjo e Pinyruodh polo. Iwinjo? To bedo ni in ng'at ma itelo ni jok moko ok miyi teko mar donjo kuon or neno gik ma Nyasaye timo. Lakini sama owari, kosewari to Roho Maler odonjo e chunyi. Timiyi teko moro, to tekono, tekono ema biro miyo mondo itim gik moko matimre e piny Ruodh polo. Ruoth opak. In other words, saa asaya ma jachien oting'o wiye e odi, ting'eyo gima onego itim. Lakini sama ionge teko mar. iwinjo mar roho to giki iluoro aluora sa duto igoni padri sim to seche moko igoni padri sim to bende piny ochame kama entieno alo iwinja koro gigo gigo gi ema chando jokristo mang'eny Gik ma chando Jokristo ng'eny. Gik ma chandowa ng'eny kabisa. Ni Jachien temo mondo okuod wiyi. Nyithindi ming'eyo ni nyithindgi, nyithindogi beyo, gik moko ma ginene, inyuologi maber, ipuonjogi maber, ichwadogi sama dwarre mondo ochwadgi, to ipuonjogi sama dwarre mondo opuonjgi, gidonjo maber. Lakini gik moko chako donjo kuomgi. Gik moko mopogre opogre. To gigo biro mondo okuod wiyi, in ng'at mowar, in ng'at madhi kanisa, in ng'at mating'o Bible, kata Bible mari en Bible maduong' ga cha mar jok mowar, lakini giki ok dhi maber. Mano emomiyo Yesu ne wachone ni nyaka nyuoli gi pi gi Roho. To sama Roho odonjo kuomi, ok ibi weni Jachien nafas. Kama jachien dwa donjo mondo okuod wiyi, ichung'. You can tell the devil enough is enough. Isekuodo wiya moromo. Adwa gonu story moro ka niwach gigi, gigi ne chanda. Abende ka ja Anglican mane onyuol e Anglican to wadak e Anglican, gigi ne chanda. Ayeko ne en ne en e Second World War. Babana ne nie Second World War. Odwa ne wan ji ochiko, ji ochiko. Sani wadong' ji ang'wen. Ji ochikogi, babawa notho 1976. Kotho 1976, wabet matin 2013, kapok 2013 ochopo, owadwa maduong' otho. En iluonge ni Blasto Masumbuko. Nying nomiye maduong' kabisa. to Blasto Masumbuko ni ne dhiga gore gi joka chief, nyithindo e, e pi maka chief maboro kacha. Odhi gore kodgi niwach dende ile niwach ohero dhi e boxing. Mano Blasto. To bang'e ochandre ochandre nying mane omiye emane otieke. Ochandre by the time mane otho ne en gi mon ang'wen. Okendo ding'wen to onge dhako achiel kata achiel mane obiro ike. Agoga story marwa niwach mano ema inyalo puonjrigo. Ruoth opachi. Newach inyalo miyi nying matieki, nying matieki. Kaeto kose ka, kamano ka Blast osetho, kabet matin nyaminwa matin be otho. Mano nyaminwa matin no ka notho to ka notho then owadwa miluongo ni ni Charles en niluonge ni Mtoka. Mtoka be notho. E notho Mombasa. Kabet matin to moro miluongo ni Chris mane en kwaya master ka obende otho. Koro gigi te timre to wan jok matindo. In fact mane Charlie ma- owadwa mane iluonge ni Charles Omondi walala kata gine motoka notho Mombasa to en ema nokonyo mama because Blasto nolal e kong'o. Chris be kong'o ne chando to onge gima nochung'ie maber. Hello? Koro jogi te gigi timre kuomgi to wan waringo. Wan nowarwa 1986 ka. Kanisa ka. Koro gik matimre, anare, narango gigi to aneno, apenjra ni, eh, tang'o matimre e odwa ka. Niwach sama baba notho, aneno ka bi ji biro ywak, to joluo, eh, joluo awach ni awacha ni joluo niwach wan joluo wate. Inwang'o ka ng'ato tokni e san maber, to san no kosechieme to ago. Gigi te ne timre to an arengo. Chieng' mane Charlie otho to enie mane en eh, i- iwacho ni hope mar mama iluonge nade? En en geno mar mama ni obro konyowa, obro konyo odwa. To chieng' ma- chieng' ne mane an gowadwa miluongo ni Philip wachalre wan rude, wadhi ir mama sama obet kamoro Oling' oparre to wapenje ni wawachone ni mama kik idew wabro riti, wabro wabro konyi to ne pok wanwang'o kata tich maber. Ema ne mama owachonwa ni un ne un yugi mane odong' e iya. Aseiko nyithinda atieko. Mano ema nowacho. Nowacho mano ni wach ne en kod lit. Akelo pichani mondo ung'e gima timre sama Nikodema biro kuom Yesu nodwaro mondo Yesu onyise ni tekoni igolo kure. Gik mi, honni mitimogi igolo kure? Koro sama ne mama owachona mano, wawach waa kuom, waa kanyo ka wapenjre ni, eh, ang'o matimre ka? Lakini wagundua gimoro, an gi, an apenjraga gik moko mang'eny. To gik mane apenjra kaka padri, mano koro asechako bedo padri. Osomea, somea upadri. Koro sama na achopo kama napenjra wechego to gimoro timre ta achako mna rango ni nitie seche moko ma udhi e liel dala. Idhi e liel to ji obiro kanyo ni ji bi obiro ywagou. To e kind jok ma ywagougi Tie jok moko moko biro ywagou, gibiro yiero the next patient. Be ung'eyoga mago kose un mago, mago gin superstition. Ema wacho, so I, I, I- I realize ni liete magwa, there were people that were not very clean. Kaeto wachako lemo, achako lemo, an alemo niwach napenjraga penjogi, Ta tiyo tijena kenda. Ok awach nowadwa niwach owadwa ne ok okawo line makawoni. Koro sama nochopo kama koro owadwa otho then owadwa morono miluongo ni Chris otho kaeto owad nini chi owadwa maduong'no be otho. Ema nadhi e dala kapenjra ni, 'Ng'at ma biroga dwaro mondo oyikwa ka, nyaka wadil kode? Ting'o ni Nyasaye ne puonja gik moko mag lweny. Ruoth opak. Baba ne en asoja, lakini agundua ni bedo jabunde onge, onge tich. Eh, mano igoja igoja kuo igo ng'ana ng'ata ng'ata lakini sama jachien obiro mogo kome dalani to ji chako tho achiel kachiel kachiel ing'e ni ma- kanyo kata bunde be ok bi konyi omiyo aneno ni ber mondo ang'e wach nyasaye maber Adonje e ginene ni kiwachona ni Nyasaye nyalo konyi, Nyasaye nyalo miyi teko, Nyasaye nyalo miyi nyalo mal gori gi gik moko mopogre opogre. Eka achako lemo. To lemo mana alamo ni agundua ni nyaka idonj ka moro ma seche moko idhi itweyo kata kata dwe achiel kata itweyo ginene ndalo piero ang'wen. kilemo. Lakini sama itweyono, ok itwe atweya ni an atweyo, koro oka- okachiem, okamadh pi, imodho pi. Ruoth opaki. Koro gik mane timregi, achako lemo, to sama alemogi, eka agundwa ni hondni mane Nikodemas penjogi, hondnigo wabende wanyalo timo. Ruoth opaki. Niwach sama ne awinjo ni ma, nya, a, ni jaod owadwa maduong' mane otho, mane mamawa owachonwa ni uneuru gima ne odong' e iya. Chris, owadwa ma iluongo ni Chris, ok en ma? Owadwa, owadwa mane iluongo ni Chris no, ne wawere kode kuom higni apar gachiel. Higni apar gachiel, nokwongo noa e higni apar gachiel. Mama ne osetweyo, noseng'eyo ni ok obi nyuol kendo. Eka wabiro, wan rude, kae to nyaminwa mogik. Koro sama nowacho ni wan yugi ma nodong' e iye, nomin mano ni ok, ong, ne ok o expect ni obiro nyuol to kendo onyuol. Koro gima timre, nachako penjra, Koro jaod owadwa miluongo ni Charles ni otho, wadhi ike. An nakwongo dala kanyo, to dala kanyo nakwongo kaselemo, aselemo ma Nyasaye onyisa ni kaw lo ilemni. Alo? Kaw lo ilemni. Adwaro mondo awachni mani wach jok moko kae biro chako neno ni an ajajuok. Gima timre, nalemo ni lo. Niwach muma wachonwa e Jeremaya, i Jeremaya piero ariyo gariyo kare piero ariyo gochiko. Ee, owacho ni piny. Piny en ang'o? Lowo. Lowo owuoyogo. Jeremaya ne wuoyo gi lowo niwach ng'at miluongo ni Konaya nobedo jatelo. To Konaya mane bedo jatelo ni dak odhi ire kaka president ma, ma, ma gine ma Kenya ka. Iyi nyalo wang' kode. Dak idhi chako yanyi rikode kata ikuonge kata itimo ang'o? Kitimo kamano to i-disappear. Inwang' ikware. Donge? Koro gima timre, Jeremiah nokawo lowo, lowo. Niwach lowo ma wan ma wanyononi, ma kila ng'ato nyononi, lobni en gima Mu- dawach nadi a very mysterious thing niwach iwinjoga ni ng'ato kwanyo tiendi jok ma kwanyoga tiendi timoga nadi gi tiendi eh? kae tinwang'o ka tiendi kuota kuota ruoth opaki nyasaye omiwa lowo mondo walemni Emomiyo seche moko inwang'o kinyiewo puodho kamoro to puodho minyiewono idhi chako dake to pok olemni. To lobno ji nokuong're kod lobno. Koro inwang'o kidonjo kanyo to iyudo ka to ka ng'at modhier. Giki kethre, tuoche donjo kuomi, gigo te. Koro gima timre, nakawo lo malemoni mawacho ni lobno ni ng'at mabiroga yiero ng'at mabiro tho next e dalawa ka. Konyono lobni, konyono lobni, we gike okethre, to onge ng'at ma biro tho mon ma, ma e odwa. Koro sama naselemo kamano, takwongo e liel kapok ji duto obiro, takiro lobno all over. Lobno nakiko gi chumbi. Halo. Mano jua okose. Malemo kamano. Jok mane dwa biro mane wang'eyo ni jogo gin ing'eyo ni jok moko nie dala ming'eyo ni ng'atni to nyaka ni jogo notemo biro molal, moko to odhi onwang'o accident ma ok obiro lakini ne ok githo, mtoka ema nokethre. Koro gilewo ma ok gibiro lakini gima timre chakre chieng'no pok aneno tho moro. Wan June, July ne waromoga mondo watho ni wadhi romo e liel, June, July. Wadhi romo e liel. Koro gima timre en ma, teko Nyasaye oyaw ni ji te. To mano ema ne Nikodema dwaro. Emowachne ni nyaka nyuoli manyien. Nyuol manyien, nyaka nyuoli manyien. Kosenyuoli, tineno ni koro iwe jaricho. ma ne in go cha, koro idonjo e ngima manyien. To ngima manyienni koro inyalo neno, inyalo neno gik, gik Nyasaye kaka timre. Lakini kiswa, kidwa donjo e piny ruodh polo, teko mar piny ruodh polo, kidwa donjo e iye mondo ibed ka a citizen matimo gik moko kaka jo Nyasaye timo, to nyaka eh, Roho Maler, Ruoth opaki, nyaka Roho Maler pong'i. Niwach kuonde moko ma wawuothe ok gin kuonde mabeyo. Gik moko ma, jok moko ma waromogo ok gin jok mabeyo. An aselemo ni ng'ato minwang'o ni sama lemone Kara ng'ato nobiro moneno ni nyakoni biro doko jatelo ei ofiswa ka, obiro timo gike ei ofisi tiwene kae kar tich.